Puini ni sawm pahnih pathum sang ni sawm pali a ni a hei mahnia assembly house velah pawha an rawn tlang an rawn sawi chhuah tak chawlhbuk field vel chungchang kha vawiin a than sawi turin hei vawiinah hianin-- a ti a chuan chu vawiin hei dva ah hei hruaitu kan ni a vawiin hianin district volleyball court tur kan siam mek a kan la tlan lakloh laiin ti hian hei min rawn kawm ta kha a ni a umm tunah hianin district volleyball court tur ihh a tlan kan ko a ah hian hna kan thawk mek a ni a chumi tial chuan hemi bul chiah hi ihh tuna-- ihh junior kawnzawlti service ho ina basketball court leh volleyball court an siamna hmun kha a ni a hei tlai hmun hma vel hi chu chu an hna kal hmang te leh tin a tlaiah hian hall min sak sak bawk a chawlhbua ah hian chung ho chung chang te an ti a chuan i hall pawh khi a estimate hi nuaih zahnih sawmthum paruk a ni a.

water tanky dah tur a ni bawk a a chung chhawng sang lai takah khian chu chu hemi water supply vel hrim hrim atan hianin nu ei ruk chuang dah a ni ta a chu chuanin a pipe vel te a tap a tiang zawng zawng a supply na zawng zawng ah a lining siam na zawng zawng kha hemi nu ei ruk bak ah hianin khimi a chunga tanky pawh khi a pawisa hian daih tur a ngaih a nih laiin khimi a chung tanky dah tur pali dah tur tih kha a nia khi sintex pali estimate ah chuan-- mahse kha kha a awm ta lo bawk a hei hi an la hawng chiah lova an la rawn dah dawn em tih kha chu ih kan hre pha chiah lova dah tur an dah lova an hawng a nih chuan khi khi thil fel hlel deuh hlek deuh hlek niin ka hria a tichuanin chu piah lamah chuan helai volleyball court an siam pawh hi ih a nihna takah chuanin chu kan sawi ang khanin junior consultanty service ina tlang nuam mi tena an rawn siam kha a ni a tichuanin ih estimate a lang dan chuanin a hnak ihh works duration hi-- ih ni sawm pakhat thla khat sang hnih sawm hnih pali a zawh tura tih kha a ni tawh a mahse hei ti thleng hianin tunah hei ti hi a la ni chauh mai a ih basketball court phei hi chu ah eng mah a playground tur phei chu siam kual a awm lo a ni an siam chhunah hi-- Hei a gallery tur vel leh ihh dressing room vel hi siam ala ni chauh mai a volleyball court saw ihh nuai ihh sawmthum pahnih leh point pariat pasarih a siam mek a ni a saw saw a estimate ah chuan zun in pawh awm tur a ti a ni a mahse tuna thawh chinah hian zun in pawh ala awm chiah lo a. Heng te chu a la dah tur ni ang tih kan hre lo a, an dah turah chuan kan ngai a, mahni hnathawk ho kan zawh te kha chuanin estimate ah awm lo tih kha a ni ringawt mai a, amaherawh chu estimate kan han en hianin estimate ah khan zun in kha pahnih awm tur tih kha a ni si a, heti hian dah dawn em tih te te kha a ni a, chuanin an hnathawh hun tur hi a pe lutuk dawn tûn a march kan kai tawh a. January ni sawm pakhata zawh tura tih ni si. Tun thlengah heti chen chen an la awm teng te hi enge chhan ni ang aw tih te in te kha ngeitur nan awm deuh a. Tichuan mahni Assembly House-a an rawn sawi tak eeh khutilai chawlhu field an laih mek a khu a awm zia chuanin oil a hruaitu kan nih ve laia pung chan kha a ni a. Minister kal chhuak ta Sport Minister kal chhuak ta Pu Romawii Roi te kha a nihna umm min awfar kha a ni ve a. a lehlamah chuanin amahte pawh kan va hmu a an inah te pawh kan leh chilh a hetiang khan kan nawr ve a ni a tir takah hemi lo inbul tan dan hi chu ah mdc inthlan dawnah khanin mnf min thlan tlinpui chuanin ah field kan laih sak ang chu an tih vanga ih a ni te pawh mai ka tianga han thenkhat hi chuan an pui ngei anga ka tiang kha nia tichuan in mnf mdc kan nei ta a kan bialah. tichuan min ngaihsak ta vak loh deuh vang khan uaina hruaitu kan nih na atangin sawtah Aizawl lamah te engte ah an inah te pawh lian chilhin kan va nawr a hemi min chhahna ah chuan e kan rawn lai dawn tawh e hei file te pawh kal mek a ni e tih tiin khatiang khanin tha deuhin min hrilh a tichuanin a hnu fe ah nikum khanin-- ih min rawn laih sak ta a, chuan thil fel fai vek tura kan ngaih kha a lo fel fai chiah lo a ni, hei tun theihin kan han buai ta chu a ni a, a chhan chu an laih ah khanin sumawm sa a tih vang khanin keimahni pawn heta ih JJ school neitu te, JCB te, mimal ih chipper ho te eng te khatiang khanin ih kan ruai ve ta a. Tichuanin an ni pawn tikhan an jcb te khatiang khanin an rawn thawh chhuak a, hnah khan an thawk ve ta a. Tah khanin ih hei tun thleng hianin bia la chhuak thei silo pawisa awm sa tih si kha kan la dawng lo ta char char mai. An ni lei bak, an ni motor thenkhat te phei chu chhipper kan hman phei chu loan a ih motor loan la te a ni ve a. Khati chung khanin tunah hianin nuaih riat chuang nuaih kua dawn hi-- kan min bat kan bat kan pa ani ta ringawt mai ni uaile hian in a nihna takah chuan in chu chu min rawn chhing ve reng mai bawk si a chu chu kan mang ang ang reng khawp mai a hei hetih hian in ihh chawlhbuk khua tun laia assembly house a aa rawn au chhuak pui thlak a lo rawn intan vel kha a ni a tunah hian in a ngaihna kan hre tawh lo va mahni assembly ah la ni sengin sorkarin kan hriat pui leh vek tih kha a ni bawk si a tunah keini uaile ho lah ni sengin--